Ges i fy eni yn Aberystwyth a roedd y rhieni'n dod i groesawr i cael gwyliau ha yn y pumdege a chwedege pan oedd Bob Owen yn byw a ni'n cymryd tŷ capel, aros yn y tŷ capel. Ac o'n i'n mwynhau yn iawn y bywyd yn yn groesawr i chware yn yr yn yr afon efo ffrindio o'dd gen i ac o'n i'n o'n i'n angen dod yn ôl i i weld lle ma'r lle achos ma' mam ysbryd yma wi'n meddwl a lle mor yym mor fendigedig i gymryd gwylie i dringo'r mynyddoedd ac i yym a gweld y defaid eto a pethau fel yna. I ysgrifennu at Cymdeithas Croeso, yndyfe, yn gofyn os byddwn ni'n medru dod i weithio yma am am am tair wythnos neu rhywbeth felly. Es i neges yn ôl dweud bod nhw'n bod nhw'n yn iawn i mi ddod i i weithio ac i Cyn eu tipyn nach yn yr ardd. Mae Awel wedi bod yn yn edrych ar fy hôl i yn yn Llanfrothen yn y garreg ac wedyn pob bore dwi wedi cerdded fyny i i groeso'r a dwi wedi neud dros 100 cilometr yn y yn y tair wythnos dwi yn yma. Nes i fynd fyny Cnill Dinwerth ond Ond oedd data cymyle i lawr jyst o'n i'n mynd i'r pen y mynydd ond ar ôl hynny fe es i es i i Rosydd o'n i byth wedi bod i Rosydd o'r blaen a nes i neud dod lawr yr y Molwyn a hwnna'n hwnna'n diwrnod bendigedig wnai'n cofio hwnna am byth yn ôl. Wel y peth arall yym sy'n ddiddorol i mi yma ydi bod yn yn yn agos at yy Blaenau Ffestiniog achos oedd fy hen daid i'n gweithio yn yr Oakley ac oedd e wedi cael ei ladd yn yy 1889 mewn damwen ac wi o hyd yn edrych ar ei lun o ac yn cael yym syniad o beth yy dyn Diddorol iawn oedd o, wedi dysgu Saesneg a wedi dysgu yym technical drawing a dwi'n hoff iawn o o dy- dy- dydi'r teulu ddim yn gwybod llawer amdano fo a dwi am wrach wneud tipyn bach o ymchwil am hwnna. Wel ia, yr music, y cerddoriaeth, yym o'n i'n chwarae'r ffidil ers i mi fod yn chwech oed ond mi yw'r clasurol, cerddoriaeth glasurol o'n i'n chwarae ond mi es i i'r Iwerddon yn 2008 a clywed y cerddoriaeth Iwerddon. Nid wnes i ddweud, 'Wel, rhaid i mi ddysgu i chwarae cerddoriaeth traddodiadol yn Iwerddon. Wi'n chwarae tua pedwar gwaith yr wythnos yn tafarnau o gwmpas. Wi'n byw yn Sir Mayo. Y peth i mi ydy ailgysylltu efo'r gwlad yma ac i ail ddysgu y Gymraeg, achos o'n i wedi ymadael â Aberystwyth yn 68 a byth wedi bod yn ôl i fyw yn Gymru. Ac felly ar ôl y 50 mlynedd 'na, mae'r Gymraeg o hyd yna ond mae'n anodd cael y geiriau yy ond wi'n credu bod bod 'na rywbeth yym yy magic ma' rw- ma' 'na rywbeth eithriadol o o wahanol yn yn groeso ma'r ma'r tawelwch ma'r mynyddoedd ma'r coed yn yn gyd yn dweud rhywbeth i mi achos ydw i'n os wi'n breuddwydio Wi'n wian groeswr a mae hwnna un o'r rhesymau ydw i'n dod yn ôl.